Хәерле көн, исәнмесез укучылар! Сәнгать әсәрләренең күбесе урта гасырларда барлыкка килгән. Бүген без сезнең белән скульптура, сынлы сәнгать һәм архитектурага тукталып китәрбез. Элгәреге урта гасыр төзүчеләре күп нәрсәләрне борынгы римлыларның төгәл архитектурасыннан үзләштерә. Һәм шуңа күрә унберенче-унөченче гасырларга кадәр төзелешләрне роман кырылмалары дип атыйлар. Роман храмы шома диярлек стеналы, биек манаралы һәм лаконик бизәкле мәһабәт бина. Бөтен җирендә, гөмбәзләрендә, тәрәзә уемнарында, храмга керү ишекләрендә ярым түгәрәк арка сызыклары кабатлана. Шул ук вакытта роман храмнары мәхәббәт булуы белән замкларны хәтерләтә. Һәм, чыннан да, алар еш кына тирә-юнь халкы өчен сыеныр урын булып хезмәт итә. Шуның белән бергә роман храмы матур уйларга бирелергә һәм гыйбадәт кылырга чакыра. Укучылар, роман храмнары эчке яктан нинди булган икән, әйдәгез карап китик. Аның эчке төзелеше дә урта гасырларга хас. Ул өч яисә биш нефтан тора. Үзәк неф ян яктагыларыннан күтәрелеп эшләнә. Роман храмы тәре рәвешендә төзелә, үзәгендә пирамида кебек төгәлләнгән манара урнаштырыла. 12 гасырдан ирекле шәһәрләрдә сәүдә биналары, цех һәм гильдия җыелышлары үткәрү өчен заллар, хастаханәләр, кунакханәләр төзелә. Ратуша һәм аеруча собор шәһәрнең төп бизәкләре булып тора. Уникенче-унбишенче гасыр биналары соңрак готик корылмалар дип йөртелә башлый. Хәзер җиңел һәм очлы биек гөмбәз эчке яктан тар, биек колонналар бәйләменә, ә тышкы яктан бик зур терәк баганаларга һәм тоташтыргыч аркаларга таяна. Заллар иркен, биек һәм якты була. Картиналар уеп ясалган рәсемнәр, барельефлар белән бизәлә. Озак вакытлар дәвамында собор шәһәрнең иң зур бинасы була. Еш кына ул барлык шәһәр халкын сыйдыра ала. Анда гыйбадәт кылып кына калмыйлар, җыелышлар, дини темаларга тамашалар үткәрәләр, профессорларның лекцияләрен тыңлыйлар. Бик зур купшы собор эчендә һәркем аның гүзәллеге һәм мәһабәтлегенә соклана, бәйрәм шатлыгы кичерә, Алланың көч-кодрәтен тоя, аңа үзенең уй-фикерләрен һәм хисләрен юнәлдерә. Урта гасырларда скульптура архитектурадан аерылгысыз була һәм нигездә дини темаларга багышлана. Христиан китапларында язылган күренешләрне сурәтли, дингә ышануны ныгыта һәм тәмуг газаплары белән куркыта. Храмнар эчке һәм тышкы яктан Алланы һәм Алла анасын,

Кеше тәненең матурлыгына дан җырлаган антик сәнгатьтән аермалы буларак, урта гасыр рәссамнары кешенең рухи байлыгын, уй һәм хисләрен, киеренке эчке дөньясын ачып салырга омтылалар. Кул-аяклары тәрегә кадакланган Христос сурәте, храм, монастырь, диндарларның йокы бүлмәсендәге бизәкләрдә төп фигура булып тора. Гөнаһсызлык һәм газаплар аша килгән бөеклек һәм шәфкатьлелек, урта гасырлар сәнгатенең төп фикере менә шул. Алла Анасының бик күп сурәтләре саклана. Аны чын йөрәктән яраталар, Аңа онытылып табыналар. Аны Улы Иисус алдында кешеләрне яклаучы итеп күрәләр. Осталар Алла Анасын кулларына сабыен тоткан хәлдә сурәтләгәндә, Аңа мәхәббәтнең фидакарь көченә дан җырларга омтылалар. Укучылар, әйдәгез, сынлы сәнгать турында сөйләшик. Роман храмының стеналары рәсемнәр белән каплана. Ә готик соборларның стеналарында алар өчен урын аз кала. Гаять зур тәрәзәләрне витражлар, төсле пыяла кисәкләреннән эшләнгән һәм кургаш, кыршау белән беркетелгән картиналар яки бизәкләр тутырып тора. Витражлар аша храмга яктылык төшә. Ул колонналарда, гөмбәздә һәм идән ташларында туслы-якты шәүләләр тулып уйнаклап, купшылык һәм бәйрәм төсе өсти. Китап миниатюрасы сынлы сәнгатьнең зур казанышы була. Ачык төстәге бик күп рәсемнәр чыгышлары һәм байлыклары буенча төрле булган кешеләрнең Бөтен тормышын, ничек киенүләрен һәм чәчләрен ничек йөртүләрен, ничек эшләүләрен, нәрсәгә ышануларын һәм нәрсәдән куркуларын чагылдыра. Атаклы Зур хроникалар китабында Меровинглардан башлап ундүртенче гасырга кадәрле Франциянең бөтен тарихы картиналарда сурәтләнә. Иң киң таралган миниатюра үрнәге, Герцог Берецкий календаре, ул унбишенче гасыр башында Франциядә эшләп йөргән өч бертуган Лимбурлар тарафыннан иҗат ителгән. Календарьдәге миниатюралар табигатькә яңача мөнәсәбәтне чагылдыра, кешеләрдә аның матурлыгы белән хозурлану теләге уяна. Кешеләрне хезмәттә, ялда, Үзара мөнәсәбәттә табигать белән бәйләнештә сурәтләү, яктылык һәм күләгәдән файдалану Китап миниатюрасындагы яңалыклар шундый була. Укучылар, Урта гасырлар сәнгате диелгән темабызның теория өлеше тәмам.